Mae casgliadau ailgylchu a gwastraff wrth ymyl y ffordd yn newid yn Sir Benfro. Bydd y newidiadau'n cael eu cyflwyno yn ystod yr hydref 2019. Bydd ailgylchu'n parhau i gael ei gasglu'n wythnosol, ac rydym yn cynyddu'r mathau o ddeunyddiau y gallwch eu hailgylchu. Byddwn yn rhoi cynwysyddion a sachau newydd i chi i wahanu eich deunydd i'w ailgylchu yn barod i'w gasglu. Rydym yn gwneud y newidiadau hyn fel y gallwn gasglu cymaint o ddeunydd i'w ailgylchu â phosibl. Trwy wahanu'r deunydd i'w ailgylchu, gallwn sicrhau ailgylchu o'r ansawdd gorau, sy'n well i'r amgylchedd ac a fydd yn ein helpu i droi mwy o'n hailgylchu yn gynhyrchion newydd yn y Deyrnas Unedig. Bydd y sach las ar gyfer ailgylchu pob math o gerdyn a chardbord, gan gynnwys blychau cardbord a blychau grawnfwyd. Plygwch neu torrwch flychau cardbord fel y gallant ffitio yn y sach las. Bydd y blwch glas ar gyfer eich holl bapur y gellir ei ailgylchu, fel papurau newyddion, cylchgronau ac amlenni, gan gynnwys amlenni a ffenestr. Dylech barhau i ddefnyddio'ch blwch gwyrdd ar gyfer poteli a jariau gwydr glan. Bydd y sach goch ar gyfer ailgylchu tuniau, caniau, erysolau gwag, ffoil glân, poteli, potiau, tybiau a hambyrddau plastig a chartonau bwyd diod fel Tetra Paks. Rinsiwch bob eitem cyn eu rhoi yn y sach goch. Yn anffodus, ni allwn dderbyn ffilm blastig, gan gynnwys bagiau plastig, bagiau bara, a haenau plastig sy'n lapio o amgylch nwyddau aml becyn, rholiau papur tŷ bach a chylchgronau. Hefyd, ni allwn dderbyn plastig du brown, papur swigod, haenen lynu, codenni bwyd diod, pacedi creision, achaeadau ffilm prydau parod neu hambyrddau bwyd. Rhowch y rhain yn eich bag llwyd gweddilliol i'w gasglu. Pan ddaw'r newid i'ch ardal chi, gallwch hefyd ailgylchu batris cartref trwy eich casgliad ailgylchu wythnosol wrth ymyl y ffordd. Rhowch eitemau mewn unrhyw fag plastig bach clir, a'i roi ar ben eich bin gwastraff bwyd gwyrdd nesaf at weddill eich ailgylchu ar eich diwrnod casglu. Gallwch barhau i ailgylchu eich gwastraff bwyd bob wythnos fel arfer. Leiniwch eich blwch cegin llwyd â bag gwastraff bwyd a rhowch eich gwastraff bwyd ynddo. Gallwn dderbyn pob math o wastraff bwyd, amrwd neu wedi'i goginio. Ond peidiwch â rhoi unrhyw becynnau yn eich bin bwyd. Mae bagiau gwastraff bwyd ar gael mewn sawl man, gan gynnwys canolfannau hamdden lleol, canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid a llyfrgelloedd. Pryd bynnag y bydd angen i chi wagio'ch blwch, clymwch y bag a rhowch ef yn eich bin gwyrdd awyr agored y gellir ei gloi. Cofiwch, mae rhai eitemau na allwn eu hailgylchu ar hyn o bryd, Mae'r rhain yn cynnwys ffilm blastig, polystyren, lludw neu wasarn anifeiliaid anwes, a phlastig du a brown. Defnyddiwch y bagiau llwyd a ddarperir. Bydd tri bag yn cael eu casglu unwaith bob tair wythnos. Gallwch hefyd ailgylchu amrywiaeth eang o ddeunyddiau yn ein canolfannau gwastraff ac ailgylchu. Cofiwch roi eich eitemau y gellir eu hailgylchu yn y cynwysyddion iawn, oherwydd dim ond eitemau na ellir eu hailgylchu y cewch eu rhoi yn y sgip gwastraff cyffredinol. Rhowch bob bag allan cyn hanner awr wedi chwech ar fore eich casgliad. Bydd y diwrnod casglu ar gyfer rhai aelwydydd yn newid yn ystod yr hydref 2019. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hanfon atoch maes o law. I gael gwybod mwy am ailgylchu yn Sir Benfro, ewch i'n gwefan yn www.drifflig.pembrokeshire.gov.uk blaenslaes waste and recycling. Fel arall, cysylltwch â ni trwy Facebook neu Twitter. Mae eich ailgylchu'n gwneud gwahaniaeth mawr. Diolch! Caru Sir Benfro. Caru ailgylchu.